Хәерле сәгатә хөрмәтле Туган тел телеканалының сер төпкәне тапшыруының тамашачылары. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезгә мәхәббәтле, ялкынлы сәламнәремне юллыйм. Чөнки бүген 14 февраль Яшьләр сараенда без гашыйклар көнендә нәкъ тә мәхәббәтле, матур, искиткеч гүзәл, ягымлы пар Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның концертында репортажда. Шуның өчен, дуслар, бүгенге эксклюзив репортажны

Хөрмәтле дуслар, Роза Хәйруллина алып барган Сер итеп дигән тапшыруын карагыз. Ой, шәп!
Теге ирдән ураеп әйтәм, үземә эштә теркәп алдыңмы, дип әйтәм. Юк, ди, менә хатынга эштә теркә инде. Минем хатын теге ни красавица, ошо ни красавица хатын, ди.

Дуслар, әле бары тик репетицияләр гына бара, әмма ләкин инде сәхнәдә дә, залда да шундый яхшы энергетика, чөнки алар үзләре дә хин артистлары кебек матурлар, мәхәббәтлеләр һәм алардан һәрвакыт матурлык, ихласлык, ягымлылык энергетикасы бөркелеп тора. Әйдәгез, дуслар, репетицияләрне бергә карап китик әле. Ничек җырларын кабатлыйлар икән, ничек әзерләнәләр икән, кәефләре ничек икән безнең яраткан җырчыларыбыз Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның.

Барыгызны да гашыйктар көне белән котлаем.
Татар малае да. Менә шулай дуслар, бүген мин татар малае да, э, җырчы Рөстәм Галиев та булып, э, җырчы Рөстәм Галиев та, татар малае да, татар биюләрендә дә э, чыгарга дип әзерлекләр. Менә инде Безнең инде быел театр елы булгач, монда инде минем икенче тагын бер образ белән киемнәр әзер тыла, мөсен концерт костюмнары, барсы әзерлек, әлбәттә, үзебез киенәбез, үзебез чишенәбез. В общем, теге сорыйлар бит, сезнең гримнар эшләүчеләр, киендерүчеләр, чишендерүчеләр бармы дип. Э, без барыбыз да үзебез. Менә шу гримеркаларда инде безнең бөтен концертларыбыз, һәрбер э, беренче артистка махсус гримеркалар. Менә шулай кереп урнашабыз да, үзебез киенеп, үз вакытыбыз белән чыгып, кичәләребезне дәвам итәбез. Дуслар, концертларыбыз уңышлы узсын. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле Туган тел телеканалы тамашачылары, дуслар, җырларыбызны хөрмәт итүче туганнар, дуслар. Барчагызга да уңышлар телим. Э, Мөхәббәт булмаса бик күңелсез булыр иде. Шуның өчен гашыйклар көне белән
Дуслар, мин инде ул Роза Хайруллина сертификат тапшыруын һәрвакыт наша микрофон, үземнең микрофонын тотып сораулар алып, Э, репортаж эшләп йөрим әмма э, ләкин миңа һәрвакытта да менә шушы концертны төшерүче операторларыбызга ялынып ялынып ялгарырга э, ялварырга туры килә чөнки концерт программасы да безне тапшыруны эшләргә кирәк менә үзем дә карап утырам әле үзем дә концерт төшерергә өйрәнә алмасмын микән дип болай карап торырга җиңел әйләнә инде бу камера сез ничек уйлыйсыз миннән оператор чыгыр микән

Дуслар, монда Рөстәм һәм Ләйлә Галиевның концертлары башланырга берничә мизгел генә башланды. Репетиция шул кайтты кызу күңелле бара. Бүген бит бәйрәм, дуслар, бәйрәм кайфы. Хәерле кичләр, Рөстәм Ләйлә Галиева. Роза, исәнмесез.
Без әле бәйрәмнәр белән сине дә ике генә атны да бейне, алны сине. Чын күңелебездән котлыйбыз. Рәхмәт безнең өчен чыгуыңа эшкә. Исән сау үстер. Исән сау үстер. Әтиәниле булып, бәхетле бала булып үссен Алла бирсә. Әйе. Амин, амин, рәхмәт, рәхмәт. Менә шундый пар инде алар, дуслар. Мин аларның хәлләрен белергә килдем. Алар мине котлау җылы сүзләргә шулай матур итеп күмделәр. Кәефләр ничек сезнең хәзер бит Уфада, Яшьләр сараенда бик җаваплы концерт. Һәм инде нинди көнне сайлаганнар бит әле алар, гашыйклар көне. Әлбәттә, гашыйклар көне бу сайлау э, шулай булып чыкты. Безнең Ләйлә белән нәк э, менә безнең э, Э, шушы именно гашыклар көнендә безнең никахыбыз булды. 9 ел бергә торуыбызга. Ләйлә, кстати, мин сине поздравляю. Ой, мин дә. Бүләк соңыннан Нида бүләк. Нида тебя. Нида тебя да булып чыгадыр. Әйе, монда яшерен батырын түгел. Кәйфләр ничек дигәннән, дуслар, чыннан да нык дулкынландыра. Э, дулкынландыра. Теге яхшы кәйфләр дип, э, теге алды исем килми бер генә. Дулкынландыра, чын күңелдән нык переживать итәбез инде. Шуңа мин теге Үземне үзем җыеп кына йөрим. Шундый, шундыйрак. Ләйлә ничектер? Мин дә шул шушы кыяфәттә инде. Йөзләрегезгә караганда нур бөркелеп тора, бик позитив настрой белән әзерләнәр Галифлар. Әйе, менә мин әле репетициядә чынлап та залда басып тордым. Минем менә һәр күзәнәк уянып китте менә шулай. Шундый матур хисләр күңелдә уянды. Шундый матур сәхнә бизәлеше, искитмәле әзерлек сездән. Нәрсә әйтәсем килә тагын да, Ну, нур бөркелә дип без не имеем права. Начар, начар кәеф күрсәтергә без не имеем права. Хотя без үз халәтебезне үзебез генә беләбез. Мин бүгенге көндә Ләйлә өчен нык кайгырдым. Ләйлә минем менә э, ул бу генәне күрсәтергә тиеш түгел. Э, ул укол белән генә йөри, антибиотик белән генә йөри. Э, менә әле бүгенге көндә күп артистлар концертларда отказать от меня әйтәләр, күчерәләр. Нык переживать итәм. Ходайдан иртән уянам да, шуны сорыйм, Ходаем, шушы үтеп киткән шушы концертларыбыз э, соңыннан нәрсә эшләтсәң дә эшләт, ну, менә шушы концертларыбыз үтсен дип. Беренчедән Ләйлә өчен нык переживать итәм, потому что нык чирләде. Минем бармак авыртса да, мин ятырга могу постельдә. Ират, иратлар шундый бит инде. Ну, Хатын-кыз, Алла ярдәм бирсен, шул тиклем алар көчле имет, төнне дә бала чирләсә дә, йокламаса да йөри ул, ана шул үзен матур прическалар эшләп чыгалар алар. Алла ярдәм бирсен хатын-кызларга. Шуңа Э, ну кәефне без начар күрсәтергә тиеш түгелбез халык аны карарга килми дөрес мин дә сезнең белән килешәм ә, мин инде уйлыйм алла бирсә бүген барысы да уңышлы үтер дип чөнки сезне яраткан тамашачы зур түземсезлек белән килергә әзер минем э, үзем дә беләм бүген концертны бик күп көтәләр һәм инде гашыйклар көненә багышланган шуны гына сорап үтәсе килә менә сәхнә бизәлеше дә чынлап та искитмәле зәвыклы э, сценарий режиссура үзегез эшлисезме әллә инде сезгә ярдәм итәләрме Без инде без ел да үзебез инициативаны үзебез яктан күрсәтәбез дә. Менә быел безнең театр елы дип игълан ителде бит инде Россия буенча шулай бит инде. Без әзрәк театраль зона иттереп куйдырга тырыштык. Үзебезнең актер сәләтләребезне тагын да сәхнәдә икенче яктан да ачыш күрсәтәсе килде. Соңыннан гына теге эш аралаш кына аңладык, бәй шул гашыйклар көненә була бит. Әле мин үземнең Ләйлә белән теге 9 ел булганына Ләйлә Рөстәм матурым бүген нинди көн ул дип миңа шалтырата. Ә мин китеп барам, машинада китеп барам бит инде. Һәрвакыт теге эшләр, мәсьәләләр чишеп йөргән Рөстәм. Да, маталка белән Ләйлә, мәйтәм шул көн бит бу безнең әлбәттә әйе э, шундый бәйрәмгә туры килгән икән. Рәхмәт Ходайдан, Ходай тарафыннан бөтен эштә бөтен эшләнгән э, кылган гыйлемләребезме, шулай дип эшләребез э, Алла тарафыннан. Рәхмәт Ходайга шушы матур дөньяларда яшәткән өчен, парлы иткән өчен, сөеп, сөелдереп яшәгән өчен, халык мәхәббәтеннән аермаган өчен шуңа да рәхмәтлебез Ходай Тәгаләгә, тамашачыларыбызга һәм сезгә, хөрмәтле Талантлы телекомпаниясе.
Мы смотрим Тугантель! Во! Дуслар, э, концерт башланыр алдыннан э, сәхнәдә залда үзенчә бер кызыклы энергетик атмосфера, ә инде сәхнә артында үзенә бер кызыклы э, хәл торыш дисәң дә инде. Менә без Ләйләнең әзерләнә торган гримеркасына Керик әле шакымыйча гына, дисәң дә гафу үтенәм инде, Ләйлә. Хәерле кичләр тагы бер тапкыр. Син әле беренче чыгышыңа кайсы күлмәгемне киим дип сайланып торасыңмы? Ай. Беренчесенә хәзер безнең бит инде теге Рөстәм белән булгач дуэт итеп уйларга кирәк. Аныкы да минеке дә туры килсен дип. Бүгенгә гомумән ничә күлмәк әзерләдең, Ләйлә? Кара, үзем белмим.
Расчетлыйм әле, белмим. Так. Өчәү, дүртәү, бишәү, алты. Алтынчы костюм. Ага, алты костюм.
Угу. Алты костюмның бюджеты да кыйммәт булгандыр инде, әйме Ләйлә? Ой, төрлечә инде Роза. Без бит не Аллага шөкер теге э, костюмнар ягына теге бик игътибарлы карыйбыз. Икегезгә әйтәли, һәрберсе икегезнеке дә теге русча әйткәндә гармонично күренергә тиеш бит инде. Килер- Турыга килергә тиеш, потому что дуэтлар бит инде, дуэт чыгышыбыз. Ә менә тектерәсеңме син? Әллә инде болар арасында сатып алган да бармы кибетләрдә? Сатып алганы бар, но э, күпчелек тектерәм. Чөнки үзеңдә генә булсын. Кабатланмас булсын өчен инде. Ә менә әйтәле иң очсызысы кайсысы һәм ничә сум? Иң очсызы менә. Менә бу безнең бу э, әлеге әйтеп китим микән? Әйт, әйт, сөйлә, сөйлә, безгә кызыклы бит барсы да. Әле бит әле быел биебез дә, без биебез. Э, Театр елы булгач театрализованный итеп эшләдек. Шуннан э, минем бит менә электән үк хыялым бар, и минем апам әйтә, "Нишләп биемисез? Пожалуйста, биегез". Уже ничәнче сезон әйтә миңа биегез. Шуннан, чыннан да, менә быел биергә уйладык инде. Татарский танецка бу. Менә иң очсыз күләмем шушы. Иң кыйммәтлесе, сер итеп кенә әйтеп кит әле безгә. Се, менә монысы.
Менә монысы. Это, это ручная работа дип әйтим икән. Бу э, тканьны да тоже ерактан заказ иттеләр аны, швея. Амилия, ничә сум инде менә бу Ләйлә, бу күлмәк? Ой, ярый мигән әйтергә? Әлбәттә ярый, бит тамашачыларга кызык, безгә дә кызык. 38 мең.
Ты сигезме? Әле тагы Рөстәмне көстәләй бит. Рөстәмне көстәләй еще Рөстәмнең э, дуэтный костюмы бит инде. Набор получается. Ә болай менә костюмнар менә сайлаганда Ләйләем тектерегә менә син уйладың да бюджетын ха дизайнер моны чутлап чыгарды ди фәлән мең ди. Син моны Рөстәмгә ничек итеп тәкъдим итәсең, ничек итеп сөйлисең? Ул каршы килмиме ул хакларга? Ул якка килми, ул менә үзе дә интернеттан карап тора, карале матурым ди, сиңарга ди, менә шуны итсәк, э, синең э, фигураңа туры килә, сиңарга шундый төс кирәк ди, мин бит хәзер сары чәч блондинка бит инде. Ул үзе күпчелек сайларга ярата, иә. Үзе. Икебез бергә инде.
Ә менә теге бюджет темасына, акча темасына кереп киткәч инде, әйме, гомумән гаиләдә сезнең акча яклап кем баш? Бездә менә безнең гаиләдә Рөстәм инде. Рөстәмдә минем анда кирәкми. Мин квартплатаны да түли белмим, кая барырга да белмим. Ни, башым авыртмый. Лишний әйбер белән. Ә үзеңә карта бардыр бит инде ул шун. Әлбәттә, әлбәттә, анысына Аллага шөкер. Теге әле эштән соң да әле Рөстәм миңарга теге, миңа бит тоже концерттан соң бит теге кешегә бит акча түләсәң, ул как-то э, илһамланып китә. Битә көч биреп бит, тагы да эшләсе килеп битә. Әле ул миңа зарплата түли әле концерттан соң. Банкет артында түли. Э, димәк, Рөстәм, э, синең тормыш иптәшең, балаларыңның артисты, э, дизайнер, күп җирдә бит инде кибетләрдә дә сайлаша дисең бит инде син, әйме? Элек очрашулардан да беләм. Һәм инде акча башлыгы, гаилә башлыгы. Һәм тагы кем ул синең тормышыңда? Ой, минем дә тормыш иптәшем дә, дустым да, кем дип әйтим тагын, любовнигым да дип әйтим микән, шулай була бит хәзер. Все в одном, водителем да, грузчигым да димен, көлә үзе шуңардан теге костюмнан ул ни дип йөри бит барысына төяп шуңарга.
Үй эшләрендә ул сиңа ярдәм итәме? Әлбәттә, без бит менә әле балалар да бит бүген бейләр, кайтып керәбез. Кайтып керәбез, өелеп, битне мин балаларны чишендерәм, юындырам, ул ашырга кыздыра, теге әзерли, балаларны ашыта. Шулай безнең теге юк. Димәк, теге бу ир эше, мин акча таптым, барсын да сиңа ярдәм итәм, өйдә мин катышмыйм дигән сүзләр юк. Роза ул продуктларны үзе ала, миңа да бер әйтми. Син ди, менә теге просроченныйны алырга можетсың, сиңа продавецлар алда дип биргән, мин битне бер катлы, миңа рга свежий, свежий дип бирсәләр, хәзер алам да китәм мин аны. Ә Рөстәм битне ул монсы шулай, монсы шулай дип, ул үзенчә

Минусы плюсы бар. Ул кызучан. Кызучан ничектер менә теге кызып киткән чагы да, обижа иткән чагы да бар. Теге кирәкмәгән сүзләр дә әйткәне бар. Ну, ничектер менә шушы әйберләр яхшы ягы белән мин аны әйтеп каплыйм да, и ничектер әйбәт итеп. Тиз кызып китә дисең, Ләйлә. Ә менә нинди хәл аны тиз кыздырасың, менә нәрсә? син аннан инде алдашып яшәмисең э, син теге кешенең теңкәсенә тиеп яши торган кешеләрдән түгел дип уйлыйм мин ул менә нәрсәгә дип әйтим берәр ир кеше булса даже внимание обращать итмәс мин нинди прическа мин нинди ни бая бизәнеп кереп ятам сәхнәдә репетиция ясап тора күзеңне кап кара иткәнсең нигә дип менә паникага бирелеп паникага бирелеп тора мен белән талашып тора уже нишлисең әйтәм рөстәм бу бит сәхнә өчен Бу, әлбәттә, синең белән минем белән сөйләшкәч, ул кара күренәдер. Ә сәхнәдә бит экраннар, светлар белән бит ул бит икенче төрле күренә. Шуңа мәйтәм, туктале тавышы менә шушындый мелочка да ул э, теге кызып китә торган кеше дип әйтәсең. Һәм син аны җайлап кына, сыпырып кына э, сүндерә беләсең. Мин аны кызып китә, миндә бит теге әти холыклы, минем дә бит теге, ни, үзем әзрәк юаш булса, бары теге кызучанрак дип әйтәм. Ләйлә, ә менә бер сорау бик кызыксындыра мине. Бу күп тамашачыларның фикере, шуны әйтергә кирәк. Э, синең белән яши башлагач синең белән сәхнәгә чыгып иҗат итә башлагач рөстәм үсте сезнең э, миңа калса гаиләгезнең иҗади уңышы күпчелек синең менә шул гадилегең матурлыгың э, җырларың һәм синең үзенчәлекле кеше булуыңның өлеше бик зур бу әлбәттә минем генә фикерем түгел моны күп тамашачылар шулай уйлый син ничек моның белән килешәсеңме яны рөстәм үзе дә әйтә инде әллә син килеп чыктың аңа юлларыма ди мин теге мин нәрсәләр эшләп йөрермен микән кайда йөрермен микән Минем звездочка әле менә мин зрәк чирләп алдым концертларда менә әле чирләбрәк торам. Әле нык дип переживать ул минем өчен. Ты что, сине бит халык ярата, синең өчен киләләр дип прям үзе нитә инде. Борчыла дип әйтәм. Димәк, ул аны аңлый һәм э, шул мизгелнең дә кадерен белә инде, әйме? Аңлый, кадерен белә.
Һәм инде кызларыңа да ул синең бик тә бик тә шундый хәстәрлекле, кайгыртучан әти дип тә ишеткәнем бар. Дөресме бу? Шулай менә әле даже теге кием киеменә дә шымына монан кисәк, монан кисәк. Йә, моны кидердең, матуррак кидерергә, яңын алырга кирәк, монысы кирәкми. Мин бит инде ярар, берсе икенчесенә кала дип үстерәм бит инде. Ул бел киенә дә, юк, яңа кирәк, аны бертергә ярамый. Ул ул яклап та. Балаларын да ул кидерергә тырыша әле ул. Бусы бик яхшы дип әйтәм. Ярый, Ләйлә, әлегә инде без сине калдырып торабыз. Синең әле э, киенәсең, әзерләнәсең бардыр. Һәм инде Киләсе матур татлы әңгәмәләргә хәтлек сау булашабыз. Пока-пока. Пока. Дуслар, әле күреп торасыз, залда буш, әмма ләкин 20 минуттан бу залда алма төшәр урында булмаячак. Чөнки инде кичә үк билгеле иде, бүгенгесе көнгә Галиевларның концертына бер билет та

Күреп торасыз, ди, эш күп. Үзебезнең артистларда булачакка никак кул тимәй. Э, мин бит инде заманында Ләйлә һәм Рөстәм Галиевтарды сәхнәгә алып сыккан кеше. Уларга буебызга рәхим итегез исемле өр яңгы программа. Хәерле кичләр, Валит абый. Сез инде мин аңлыйм әле, концертка әзерләнәсез, әйме? Э, тыңлап тордым, тордым да бигрәк шундый горурлык хисләре белә Әллә әзрәк мактанып та киттегез инде? Ә, мактанырлык бар, мактанырлык бар. Сөнки Ләйлә менән Рөстәм Галиевтәр 2010 елда Туебызга рәхим итегез исемле программа әзерләп, үзем сценарийлар язып, шунда бергә матур итеп әзерләп, уларны сәхнәгә мин алып чыктым. Уларны әле ул вакытта беркем дә белмәй ине, дип әйтергә була. Һәм инде улар мана шул вакыттан алып Танылу яулай башладылар. Аннан инде без Һөенсе программаны әзерләдек. Аннан инде Иҗади яшь парлар программалары белән улар инде популярлыкты яулагандан яулай барып, яулагандан яулай барып, менә бүгенге биеклеккә килеп җиттеләр. Мин ысынлап та мактанам, ысынлап та горурланам. Рәхмәт, бик күңелле безгә дә сездән шундый матур фикерләр ишетү, әйме? Вәлит абый, ә менә ни өчен сез алар белән эшлисез? Менә нәрсәсе белән аерылып тора безнең эстрадабызда Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар? Пары. Мин инде- Гаиләсе, кеше буларак та. Э, Ни өчен улай- улар белән эшләйһегез дигәндән, мин инде э, у- филармонияле кызык белән мәзәк эстрада театрын җитәкләй идем, шуның төркеменең җитәкчесе лә булдым. Һәм менә улар белән эшләү миңа кызык тоелды. Мин үземнең эше, төп эшемдән бушап торган арала улар белән эшләп, улар белән гастрольләргә йөридем. Э, Улар ысынлап та иҗат кешеләре. Ә менә э, Рөстәмне, әле Ләйләне тыңлап киттек, сер итеп кенә әйтәм, әйме, Рөстәмне бик кызу кеше дип әйтте әле Ләйлә. Ничек соң Рөстәм белән сезгә эшләү? Килешәсезме? Ә буламы теге репетиция мизгелләрендә, я булмаса берәр идеяны уртага салып сөйләшкәндә, фикерләр бүлешкәндә менә аңламыйсыз бер-берегезне, сез бер төрле телисез, ул икенче төрле. Буламы шундый хәлләр? Юк, улай дип әйтмәс идем. Чөнки ничектер Рөстәм мин нимә әйтсәм дә тыңлай, тыңлай да ышанып, ипләп кенә үзенең фикерен әйтә. Менә шулай әйтсәк, Вәлит абый ничек булыр икән ди. Шулайрак әйтә ул, минем белән шулай һөйләшә нишләптер. Бәлки бергә эшли башлагангадыр. Димәк, сез һәрвакыт аңлашып, һәрвакыт шулай матур итеп, бер-берегезне аңлап кына, хөрмәт итеп яшисез һәм эшлисез инде, әйбәт. Әйе, Аллага шөкер, әле менә мин әле филармониядә эшләмим дип әйтергә була. Мин филармониядә эшләмәгәч, әле менә улар белән тулыһынча Әлеге вакытта эшләп йөрим. Э, мин ысырап та монда мин үземнең ролемне уйнайм. Продюсер. Теге уларны сәхнәгә сыгарган кешенең ролен уйнайм әлеге программада. Рөстәм моны үзе лә шулайрак теләне. Программаның шулай булуын һәм мин инде үземчә әзрәк сценарийлар әтмәлләп, бергәләп эшләп менә ошо программаны сыгардык инде. Галит абый, ә менә бу эшләпәгә дә мин бәйләнмичә каласым килми инде. Бу эшләпә сезнең образга туры киләме? Ни өчен именно нәкъ шушындый эшләпә икән? Туры килә, чөнки мин бу концертта, концерт барышында Голливудтан кайтып төшкән продюсер булып уйныйм. Димәк, бу эшләпә шушы Голливудтан кайткан продюсерны тасвирлый инде. Әйе, әйе, мин янәһе Голливудтан кайтып төшкәнмен дә, хәзер инде Ләйлә белән Рөстәмне Дөнья кимәленә сыгарырга дип кайтып төшкәнмен. Дуслар, Ләйлә янында бераз гына без әңгәмә алдык. Үзегез күреп-ишетеп киттегез һәм инде Рөстәм янына да кереп хәлләрен беләсе килә. Э, концерт башланырга берничә минут кына калуына карамастан, Рөстәм, хәерле кичләр тагын бер тапкыр. Чәйләрегез тәмле булсын дип әйтәсе килә. Утырыгыз, утыр, утыр. Шулай һәрвакыт концерт башланыр алдыннан сез чәйләп Чыгас. Әлбәттә, чәйләп син бит тормышымның яме, эчкән чәйләремнең тәме, сөеп сөелеп яшик әле, бу тормышта иркәм яме. Ләйлә мине шулай э, чәйләр белән мин э, термоста гел йөртәм, менә шуны 23 февральгә бүләк иткән иде. Һәр вакытта да э, чәйдән өзелмим. Им, э, имбир белән ул мине всегда тонуста тота. Тонус та тота, э, шуңа чәй эчеп утырам әле. Чәйләрегез тәмле булды, монда карап торам, ә хушбуйлар да. Рөстәм, ничек кайчан каян аласың мондый хушбуйлар? Үзең яраткан исең бармы, әллә инде алыштырасың? Бүген бүген яраткан исемне э, э, э, минем менә ничә еллар бар, 10 еллап инде мин үземне Шанель. Менә именно шул минем машинада торып калган. Минем машинада да йөри ул. Әлбәттә, именно шул исем торып калган. Ну, э,

Элек мин, элек мин шул тиклем да аңа бик җитди карый идем үзем гел э, урамда йөргәндә дә былай йөргәндә дә иң кыйммәтле матур әйберләрне эксклюзив әйберләрне генә алырга ярата идем э, хәзер бик алай түгел хәзер мин күбрәк балаларга э, ләйләгә үземә килгәндә инде шулай ничек очрый ничек очрый менә шулай туры килә менә менә бит әле прическаларын да үзем эшләп алдым Лея сездән күпкә яшьрәк. Шулай бит, әйме, әйтеп китергә кирәк. Менә безгә бу ел 9 ел, менә шул гашыйклар турына э, елына туры килде. Э, Ләйлә минем 9 яшькә бәләкәй. Ә Үземә ничә яшь икән әйтмим.
Ярыс. Ә менә шушы яшь аермасы сизеләме сезнең гаиләдә менә яшәештә? Я юк, э, бер дә сизелми. Мин үземдә э, сизмим, Ләйлә миндә э, сизә дип уйламыйм, Аллага шөкер. Э, то есть э, ләйлә белән без бер беребезне э, мин уйлавымча теге мактау сүзе түгел бер беребезне тулыландырып торабыз теге разница безгә беркем дә әйткәне юк гомумән ләйлә белән яшәү сезгә җиңелме җиңел җиңел миңа аллага шөкер мин шул тиклем ходайга рәхмәтлемен башта мин шул тиклем ходайдан сораган идем икенче профессиядән булсын тормыш иптәм сине иптәшең сине көтеп торсын йортта тәмле ризыклар пешереп Көтеп торсын, синең белән гастрольдә йөрмәсен, балаларны кем карый, мәсәлән, дип шундыйрак уйда идем. Менә Ходай Тәгалә ничектер, менә никогда не говори никогда дип әйтәләр бит, әйме? Менә шулай әйтәсең икән, ул киресенчә була икән. Э, хәзер бер дә үкенмим, Аллага шөкер. Юк, Ләйлә белән миңа җиңел. Чөнки ул мине аңлый, мин аны аңлыйм, то есть безнең профессия уртак. Монда көнләшү дә бар дип әйтәлмим, потому что бер-береңә доверие бар. Бер эштә эшлибез. Теге безнең ведущий әйтеп җибәрә, ул көндез дә бергә, төнлә дә бергә, эштә дә бергә, постельдә дә бергә, көн дә бергә, бергә ужас дип куя бит. Менә туйган чаклар була, менә дөресен әйтә әле Рөстәм. Әйе, туйга менә бер ике генә көн бер үзем генә яшәп алырга. Була, хәзер әйтәм, җәй көннәрдә Ләйлә матурым, бар, әйдә балалар белән мин сине авылыңа кайтарам, ял итеп кил әзрәк. Кайтарып та куям, Телефоннан сөйләшәбез, мин Уфага кире киләм бит инде. Икенче көнне үк кайтып җитәм авылга. Ну, менә нәрсәдер җитмәгән сымак. Уже шул тикмин теге бер-береңә э, өйрәнеп бетәсең. Уже э, булдырып булмый. Булдырып булмый бер-береңсез э, юк. Теге ызгышып киткән чаклар да бар бит инде тормыш булгач гаилә булгач төрле хәлләр була поэтому э, юк ул сразу сагындыра ә менә нинди ягын барыбер дә ләйләнең үзгәртер идегез сез
Үзгәртер им. Мин аңа әйтәм инде. Эх, әниең сымак кына, э, әниең сымак кына сабыр гына булсаң, потому что без икебез дә кызу. Мин дә кызу, Лейлә дә кызу. Әлбәттә, э, Лейлә мин әйтәм, әниеңнән генә характер алсаң иде. Ну, кешене үзгәртеп булмый. Менә мин үземне үзгәртә алмыйм. Лейлә үзен үзгәртә, ничек бар шулай есть. Менә без даже балаларны бик әрләргә тырышмыйбыз. Лейлә белән утырып сөйләшәбез. Лейлә, нәрсә дип әрлибез? Үзебез бит инде, зур кызым, мин характер, бөтен нәрсә, мин бәләкәче әнисе, аларны әрләп булмый, потому что үзебез шундый. Бөтен характерларыбыз балаларда чагыла. Шуңа теге аларга уже әрләп тә булмый аларны. Характер кешенең үзгәртер булмый да, кирәкми дә ул. Ә менә икәүләп кызганда э, кайсыгыз беренче бер-берегезгә юл бирә, гафу үтенә? Мин. Мин.
Мин, әлбәттә. Ләйлә әзрәк озаграк сөйләшми йөрергә может, но мин не могу. Не могу, мисс Саразы. Мин гафу тинергә могу, Лилия әзер, тырт март әзерәк. Э, э, ну, җайланып китә.
Аллага шөкер, әзерлек 100%. Бисмилла әйтеп башлыйбыз. Хәзер догаларымны укыйм да, бисмилла әйтеп башлыйбыз.
Дуслар, менә игътибар итә икәнсездер, Ләйлә Галиева бик дулкынлана сәхнәгә чыгар алдыннан. Гадәттәгечә безнең татар мөселман артистлары әлбәттә догалар укып сәхнәгә үзләренең адымнарын атлыйлар. Монда һәрвакыттагыча инде сәхнә артында бик кызыклы дуслар. Һәрбер кеше үзенчә дулкынлана. Менә баянист Рәфилне карагыз, ул да догасын укып тора. Менә шундый бисмиллалы изге вәли көнендә Изге, матур, эчтәлекле, мәхәббәтле концерт көтә, дуслар. Шуның өчен Туган тел телеканалы Сер итеп кенә тапшыру белән һәрдаим бергә булыгыз.

Э, менә бу костюмың мин шәхсән үзем шушы костюмга синең гашыйкмын ләйлә бигрәк үзенчәлек бигрәк шушы мизгелләр җырына да туры килә э, бу костюмны дизайнерлар эшләгәнсеңдер шулай бит юк үзем уйлап чыгардым интернеттан да карадым яны ничектер үзем переделывать итәм дә үзем эшлим инде мизгелләр өчен эшләдем мин аны теге фәрештә кебегрәк булсын дип ак булсын фәрештә булсын дибрәк менә бу мизгелләр җырына тукталып китик әле ләйлә чынлап та бик э, эчтәлекле мәгънәле җыр халыкны җылы кабул итә Тарихын сөйләп кит әле. Моны сиңа тәкъдим иттеләрме? Үзең сайлап алдыңмы? Дөресен генә әйткәндә, Вәсилә Вәсилә Фәттахова мәрхүм иде. Бер бер 10 көннән соң гына миңа Рәүф апа җыр җибәрде, шушы мизгелләрне. Җибәрде, утырып еладык Рөстәм белән, елыйбыз, елыйбыз. Рөстәм үзе елый, үзе үзе теге Вәсиләне представляет, нык безгә бит нык теге кыен булды, үзе безнең гаилә дустыбыз бит инде. Шуннан соң Мәйтәм, ә Рөстәм әйтә, матурым, үзе җылый, бу синең җыр, Бу хит булачак, моны эшлибез, алаберсе, шунда ук әйтте ул миңа рга. Тә үзенә дә алмады, менә именно минем тавышта күрде ул ул җырны. Һәм син аны чын күңеленнән башкарып, чынлап та бүгенгесе көндә бу синең хит җырың дип син ышаныч белән әйтә аласың, Ләйлә, шулай бит? Чыннан да әйтәм, менә әле Оренбург якларында гастрольләрдә дә йөрдек, шунда да менә шушы мизгелләрне белеп кенә килгән кешеләр дә булды. Именно менә минем инде Һәрбер артистның бит үзенең җыры. Үзенең җыры, үзенең стиле. Үзенең визит карточкасы кебек. Әй, үзенең визит карточкасы була бит инде. Шуның кебек менә шушы җыр минем визитный карточка дип уйлыйм инде мизгелләр. Аны халык ярата, сезгә рәхмәт. Э, матур итеп, үзегезнеке итеп тыңлаганыгызны, э, караганыгыз өчен. С днем влюбленных! Әле сезнең белән якынрак танышып китик. Исемең ничек синең?
Алиса, Риана. Ариша һәм Риана, Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның кызлары, дуслар. Менә сез әле яңа гына әниегез белән чыгыш ясадыгыз сәхнәдә. Курыктыгызмы чыгыр алдына сәхнәгә? Юк.
Юкмыни?
Юк. Ә сез беренче тапкыр алар белән чыгыш ясыйсызмы? Да.
Ә сез бию түгәрәкләренә кайчаннан бирле йөрисез?
Алты яшьтә Биргә йөрим. Ә әйтегез әле, кызлар, әти-әниләрегезне яратасыздыр инде, әйме? Да.
Әйе. Ә кемне ныграк яратасыз, әтиегезне ме, әниегезне ме? Әни.
Әнине и әтине. Ә әйтегез әле, кем усалрак, әтиегезме, әллә инде әниегезме? Әти.
Ә, җырларын яратып тыңлыйсызмы? Кайсы җырын менә иң нык яраткан җыры кайсы? Мизгелләр.
Мизгелләр.
Ә кем сезгә күбрәк тәмле әйберләр алып кайта өйгә?
Әти. Әти.
Ә үзегезгә тагын апай телисезме соң?
Сестренку. Сестренку.
Дуслар, менә быел инде безнең э, Рәсәебездә театр елы дип игълан ителде. Шуңа без инде э, актер осталыкларыбызны да уже сәхнә программада кулланасыбыз килде һәм инде кызыклы бер интермедия тәкъдим итәбез сезгә.

Рәфил, менә без күрәбез инде, син күп кенә артистларда эшлисең, күп кенә артистларның төркемнәрендә, шулай баянда да уйныйсың, үзеңнең сольный җырларыңны да башкарасың. Ә менә әйт әле, Рөстәм белән Ләйлә Галиевларда эшләү сиңа нәрсә бирә һәм алар бүтән артистлардан нәрсә белән аерылып торалар синең өчен? Ләйлә белән Рөстәм абыйларның группасында миңа эшләү бик ошый. Ничек әйтергә имкән, аларның Рөстәм абый чакыргач, мин беренче моменттан ук аңа әйе дип әйттем эшләргә. Аларның алар изгелекләр белән йөртәләр. Алар яктылар, аларның күңелләре изге. Аларның менә шул ягы шуй. Һәм репертуарлары бик үзенчәлекле. Яшьләрчә матур инде. Ничә ел эшлисең син алар төркемендә? Мин быелдан эшли башлыйм аларның төркемендә. Менә январь аеннан без гастрольләргә чыгып киттек һәм январьдан башлап эшли башладым быел. Сиңа кеше буларак аларның изге булулары ошый, шулай бит? Әйе, әйе. Изге булулары, үз эшләрен җиренә җиткереп эшләүләре һәм кешелек яктан да алар бик кешелекле кешеләр.
Менә артист Эше, сезнең өчен, Рөстәм, сезнең гаилә өчен нәрсә ул? Ул акча эшләүме? Ул халыкка үзегезнең матурлыкны, җыр-моңнарны бүләк итүме? Күңелегезгә җылылык, канәгатьләнү хисләре алумы? Бу безнең өчен профессия. Бу безнең өчен профессия. Шушы профессия, шушы юлны сайлаганбыз. Ходай тарафыннан бирелгән. Без сәнгать кешеләре бирелгәнбез, поэтому без икенче профессиягә таянырга тиеш тә түгелбез. Аллага шөкер, бу профессиягә рәхмәтлемен. Бу безнең про чын мәгънәсендә хобби дә түгел, профессия дип әйтәм мин аны. Яратып башкарабыз, күңелебезгә ләззәт алабыз. Шунда бит эшеңнән әгәр дә ләззәт аласың икән, әгәр эшең ничектер килеп чыга икән, без үзебезгә җитәрлек кенә ләззәте дә бар, җитешмәгән якларыбыз да бар, аны җитештерергә тырышабыз. Бу безнең өчен профессия. Мин аны яратып башкарам. Ну, профессия булгач, Анда ул синең өч ризыгың ул. Ризыгың булгач, синең ул әпиең дә шул, ризыгың да шул бит инде, поэтому аны бөтен нәрсәнегә түгәрәк бер туплап була. Сезнең бөтен сорауларыгызга менә шуны туплыйм мин. Ишетәсезме, дуслар, кул чабалар, сезне зарыгып көтәләр сезнең яраткан тамашачыларыгыз. Без әле тагы да сезнең белән концерт дәвамында очрашырбыз, сөйләшербез.

Дуслар, сахна артында менә шулай бик күңелле инде. Инес монда бер аягында йөгерә, Ләйлә белән Рөстәм тегендә монда йөриләр, кайсы кайсы яктан чыгарга уйлыйлар. Микрофон, микрофон.

Галиевларның концерты кызганнан кыза бара. Үзләренең хит җырлары белән алар тамашачыларны куандыралар, шатландыралар. Искитмәле, күңелле, рәхәт, шәп. Сез дә бу репортажны карап бары тик үзегезгә рәхәтлек һәм канәгатьләнү хисләрен алып утырасыз дигән шанышта каласы килә. Ничек хәлләр? Ничек үзегезне тоясыз? Ничек сезгә үзегезгә үзегезнең концертыгыз бүген? Э, үзебезнең планнар буенча, үзебезнең э, планнар буенча Аллага шөкер, план буенча бара Аллага шөкер. Үз җаена. Син Рөстәм һәрбер җырда шулай тирәп пешәсеңме? Чөнки бит инде киенәм дә киенәм төрле образларда, теге э, бөтенесе эмоцияда.

Рөстәм, Ләйлә Галиевлар, без сезне яратабыз. Э, дуслар менә рөстәм һәм ләйлә галиевның концертларының тәнәфес вакытында без сәхнә артында кемне күрдек дип э, уйласагыз ул безнең яраткан алып баручыбыз туган тел телеканалының актриса җырчы айгөл габдуллина хәерле кичләр айгөл сәлам роза исәнмесез хөрмәтле тамашачыларыбыз сәлам барчагызга да э, айгөл сине концертларда сирәк күрергә туры килә чөнки үзең үзеңнең дә графигың бик тыгыз әмма ләкин син бүген хөрмәт итепме яратыпмы дус итепме килдең бу концертка сөйләп китә нинди мөнәсәбәтләр нинди Якынлыклар сезнең арада. Гадәттә бит инде без өйрәнгәнбез э, сәхнәдә булырга, ә менә мондый концертларга чынлап та дөрес әйтәсең, Роза, мин бик еш йөрмим. Чөнки э, беренчедән эш күп, үзебезнең график тыгыз, ә икенчедән э, сайлап алып кына йөрергә тырышабыз бит инде ул сер түгел. Һәм менә бүген шундый концертларның берсе, чөнки мин Ләйлә белән Рөстәмне шул хәтле нык хөрмәт итәм. Беренчедән мин аларны хөрмәт итәм. Икенчедән, алар бүгенгесе көндә миңа калса

Эшләрендә, иҗади эшләрендә теләйм уңышлар. Дуслар, бүген инде 14 февраль, мәхәббәт көне ди, кемнәр белән изге вәли көне ди. Чынлап та бүген мәхәббәт бәйрәме. Карагыз әле, сәхнә дә бит ничек матур, йөрәк формасында бизәлгән, искитмәле зәвыклы, искитмәле ямьле монда. Гомумән, бүген мәхәббәт энергетикасы, бүген мәхәббәт атмосферасы. Ә минем инде, дуслар, сезгә чын күңелдән телисем килә. Хәр көнне без шушы мәхәббәтне бер-беребезгә булган тоеп яшәсәк иде. Мәхәббәтле мөнәсәбәтләр белән, мәхәббәтле уйлар белән, мәхәббәтле, бәхетле яшәешләр насыйп ит безгә, Раббым малакаем, хаммәбезгә дә диясем килә.
Рәхмәт менә шулай коллегаларның килүе үзе бер хөрмәткә лаек, поэтому коллегаларның килүе безнең өчен шатландыргыч, безнең өчен ул зур бәя. Шуңа да мин рәхмәтлемен коллегаларыма, дусларыма. Рәхмәт барчагызга да. Рөстәм, ә менә концертларга э, коллегаларны чакыру менә мәсьәләсенә килгәндә, әйме, сез чакырасыз гомумән үзегезнең коллегаларыгызны? Менә килегез концертларга дип, әллә инде алар үзләре үз теләк Быел э, быел бик э, чакырып булмады, потому что гастрольләрдән генә кайтып төштек. Үзем даже Туганнарын, дусларын да чакырырга үзләре теләк белән, үзләре мин булдыралган тиклем аларны чакырырга менә урын табып утыртырга тырыштым. Поэтому теге быел бик чакыр булмады, но килгәннәр, үзләре килгәннәр, хөрмәт итеп барчасы да. Зур рәхмәт.
Безгә концерт бик ошады, бик матур, яшь пар алдагы көннәрендә дә матур итеп парлап, гөрләп, үрнәк булып яшьләргә Матур итеп концертлар куйсыннар. Ярый, рәхмәт. Ә сезгә менә кайсы җырлары аеруча ошый? Дуэт җырларымы, әллә инде сез аерым Ләйләнең кайсы җырын шатасызмы, я исә инде Рөстәмнең? Ну, күбрәк дуэт җырлары ошый инде менә. Яшь парларга ни бирә инде шундый, ну, как стимул кебегрәк инде, чтобы вместе, ну, бергә булырга. Тигезләре белән яшәсеннәр, балаларының игелеген күреп, изгелеген күреп, шулай тату, бердәм булып, Менә шатлыгымнан чәчкәләр бүләк итәргә булдым. Нык яхшы концертлары.
Ләйлә Рустам, супер! Без сезне яратабыз!
Бигрәк тә матурлар, бигрәк тә чибәрләр. Ләйләсе, э, Рөстәме, бар да матурлар, икесе дә матурлар, концертлары матур, биючеләре дә матур. Концерт яхшы.
Рәхмәт. Йөрергә була.
Рустам Галифовны нык яратабыз. Аларның җырларын һәрвакыт тыңлайбыз. Ләйлә Галиева минем якташым. Мин Янаул районыннан үзем. Шуңа нык теләп килдек концертларына. Аларга бәхет телибез, балаларын әйбәт итеп үстерсеннәр. Бәхетле булсыннар, концертлары һәрвакыт шулай шаулап торсын.

Авторынамы?
Әлбәттә, минем беренче чират көй башта бит инде кешенең колагында ятып кала. Аннары сүзе аркылы йөрәгенә барып җитә бит инде. Әлбәттә, икесе дә бергә үрелеп барырга тиеш, әлбәттә. Һәр бер җырда теге истә калырлык бер изюминкасы булса, шунда җыр бар дигән сүз бит инде, әлбәттә. Без шундыйрак җырларны сайларга тырышабыз. Кайсыр вакытта җырны җырны алабыз бит инде, әйме, уйлыйсың бит, ой, бу хит булачак, булачак дип. Ә җырлап карыйсың, халык принимай итми. Ә менә кайсы бер вакытта җырны алабыз, әйме? Вроде гади генә җыр, ә халыкка җырлыйсың, нык итеп күтәреп ала. Менә ул аны аңлатып бетерлек тә түгел. Моторым, синең дә опытың, тәҗрибәң зурая башлады, әлбәттә, әйе, дөрес әйтәсең. Аптырап карап торасың.
Бардалия һәм Денис Ибраһимов Нур! Бүләкләр, чәчәкләр белән үзләренең чыгышларын тәмамладылар. Безнең Денис һәм Фәрзәлия Ибраһимовлар. Ничек хәлләр? Аллага шөкер, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләһ, менә инде Уфа шулай итеп җылы итеп каршы алу үзенә бер э, теге дәрәҗә дип әйтсәң дә дөрес булыр инде, дәрәҗә. Әйтергә кирәк бит инде, сез хәзер ничә ел дәверендә эшлисез Галифларда? Инде җиденче сезон китте дисәк, дөресрәк була инде, җиденче сезон. Без инде аларга бик рәхмәтлебез, Ләйлә һәм Рөстәм Галифларга. Чөнки алар инде, менә Рөстәмнең теге урысча әйтмешләй, наставлениесе булды. Сез биючеләр генә түгел, сез җырлап та чыгыгыз икәүләп дип. Шушы сезгә короны теге юл булачак дип әйтүче Рөстәм инде. Аңа рәхмәтлебез. Менә инде Аллага шөкер. Бию генә түгел, җырлашып та йөрибез инде шулай итеп. Сугышып та.
Әйе, инде ул гастрольләр вакытында төрле вакытлар буладыр инде. Әйе, гомумән, менә кеше буларак нинди кешеләр алар сезнең өчен? Менә алар кешелекле. Кешелекле. Менә теге, теге ничектер мактарга, ничтәргә дип, теге бер сүз белән әйтәләм, кешелекле. Алар һәр чакта кешене кеше итә белә. Алар кешене ихтирам итә белә. Алар э, кешедә күрә белә яхшылыкны. Нык әйбәт.
Нык әйбәт. Шул хәтлем кеше арасында, шул хәтлем бүлекләр белән бөтен кеше җыелган, халык туллык бит инде. Ныгы рәхәт. Ә сездә инде үзе нинди горурлык? Бәхетле күз яшьләре генә, шулай бит, бәхет хисләреннән генә. Шулай эшли бәхетле күз яшьләре генә. Исән сау гына торсыннар, үзләрен балаларын үзләре карасыннар. Бигрәк әйбәтләр. Кияве дә бик өтеләнеп кенә тора, әби дип кенә. Нык әйбәт, нык әйбәт, әйбәтләр. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның концерты үзе тәмле, үзе татлы, мәхәббәтле һәм зәвыклы булды. Сезнең дә күңелләрегездә Хуш килгәндер дигән ышанычта каласы килә. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хәйруллина, сезнең һәммәгезнең күңелләренә саф, җаваплы, матур мәхәббәт телим. Һәрвакыт мәхәббәтле мөнәсәбәтләр белән, мәхәббәтле уйлар белән, мәхәббәтле гаилә мөнәсәбәтләрендә яшәргә язсын сезгә, дусларым. Киләсе матур татлы очрашуларымда, репортажларымда сезне түземсезлек белән көтеп калам. Сау-сәламәт булыгыз, дусларым.